Welcome to Zim Celebrity TV tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media e, pachinjava panganai bhaibheti muprofita wedu wenhema oundurwa namaloti ex yawenza akazodanana nawo lungende ari kudedzera kuti iye pachinjava ndiye ari kupedza mazim artistic career tererai munzwa inga zvakaoma Pepe apa nechiti vanhu vari kuona dance kunge pono pepe. Eh ngenchiri yavanhu akaita sana Passion Java veve. Imata vanodherera and vari kukanganisa music industry especially zim dance why because vari kutenga maviews and eh, kutenga maviews kunokonzeresa kunoyeka trending zvekuti maartists ane masongs ari kunakidza vanhu zviri genuine zviri organic anogona kutotadza kupinda mutrending nenyaya yekuti mume muchitengera maviews muchisponsa zvimasong zvenyu zverumba zvezve zvaukuimbisa vanhu zvezve and inini pandakaona kuti passion java anotenga maviews ndepekuti last week but one right a friend of mine ari close kwandiri akandifonera akati unoita mari yeku like kuvaiba song yemunhu woposta video ndikati andisati ndambozviita bva anditaure chimira nditaure nawo hana undiudza kuti ndiani ndobva anditi ndavati 200 but vati vanopa 100 vandati abo saka ndiri kungoti a munhu aringoita sei aringoinkwaya nditi mangwana makuseni first thing ekuteshi mangu makapinda 100 dollars ndobva andifonera zvikanzi isong ya silent killer kuti tsikidzi ndati hauraiti ndichaita video ah, ini ndibva ndatoenda chi bva ndatoenda payoutube sister yangu bvata ngatimboinzwe ka song yacho uzoivaiba uchita sei uchigona kuiimba uchikuitedzera chichi tatoenda payoutube takunoona song iya iya yakanzi 3 weeks ago but ine 1 million views apa yanga itori number 7 on trending and then i was like what the fuck kana song ikaita 3 million in, in uh, 1 million views in 3 weeks it means song iri kutotererwa it's basically like it, it basically means the song is a hit and ndopandakaona kuti vari kutengera maviews because what's the point yekuti song itori ne 1 million views in 3 weeks monzi munotengera munobhadhara vanhu unoburitsa 100 dollars uchipa maloti kuti avaibe song kunge song isati yabuda kana kuti song isina maviews ida kupushwa it doesn't make sense kunzwisisa level re1 million views pa 3 weeks song yaspraga yekuti maruziya iri kurira chaizvo asi yakariliswa musi wa 17 march yakapinda 1 million views about some 5 days ago it took it 3 months then kuvanhu vanotopisa chaivo vanobhoira vakaita sena nisha veve song inogona kutoita one month yoita one, one million views but unenge uchiinzwa pese pese asi song unenge uchitoinzwa ichirira pese pese kunzwisisa kana kana ndanyora yakilatiya ndo masong anoita manumbers akaita manumbers iwayo asishamise because song inenge ichirira rira song yacho yekuti tsikidzi iyoyo ina handina kwandakati ndakamboinzwa inini besides pazimcelebs paya pawanenge watonyora kuti vapostwe even patiktok chaipo chaipo handina pandakainzwa apedza kudaro ndobva ita ftingwe song najunior spraga ko kuzoimbisa vana rumba kuimbisa vanhu music inobhowa zvaakamboita enzo pepepa akamuimbisa chisong chacho chekuti highest score chacho like iyo mageto yotsi acho waimhata futi vanoda kubata womamiswa pamwe chete nababa wavo java iva iye because vari kudherera vaita muzerere mudhanzi hamuuye panapa motanga kutenga maviews ende iwewe kana uri uchida kuita sponsor handiti why uchida kuganira muzvinhu zvemangoma zvausinganzwisise these are the people vari kuuraya zimdanso ndo because ana java vacho futi vakatowaniswa mbiri through zimdanso vachiimbwa kuchusport kuya kuya ndokwavakaziikanirwa ikoko but ena nhasi ka vanongovhiringa chete hanti mbiri makaiwana saka zvekutozokwana kwana mangoma zvekuganhira muchiita zvinhu zvamusinganzwisise chii ende ini chinondibhowa ndechekuti isusu mazimbabweans nemaatistika tinongoregerera vanhu vachidherera vakaita vana mhata vakaita sana javha vaya just because vane tumari just because vane tumari ewawo eh, munhu akutozviita kutovhura studio ah, like what the fuck chiiko chiri kuitika vanhu vongosekerera munhu achiita basa rekutenga maviews because yo saka iye javha wacho itori mhata inini akatondononge ndiri artist rechinherera inini zvekuti ndingabvume kuitiswa tumadhiri twemutonono twakadaro twekunzi hanzi eh, eh, eh, ndichakupa 100 dollars viber song endosa song kuendosa song ine 1 million views iri kurira akasika endorsement mukuida yei karitso kakaona kakatoita kambwa kaya kakatoita vhidhiyo kaka obvious kakatopiwa mari yekuti kaite vhidhiyo kusapota zvinhu zvisina basa ende mari iyoyo handitombovadzorere chipo because vanzwa nekushandisa mageto youth for free isusu tiri mageto youth tine influence asati namari saka tofanira kushandisa influence yedu kuita chi kuita mari but ivo vakutoshandisa influence yedu kuita zvinhu zvakadhakwa motive yavo its not even money kuda kungovhiringa because tumari vanatwo saka chavanenge vada kuvhiringira mangoma chii whats the point reason yamene kuda kuvhiringira kuda kukwana kwana mudhanzi ndei mene dzedze dzinouya dzinotanga kuvhiringa vamwe votora maproducer aifanira kutozvisimbira ega zvakaitwa kapitikei kaya nana bodyslam wotorwa wotanga unoitwa zvekushaya chinzi yauri kuitiswa zvinhu nemhene mene ndiana wiki novaya vanongopa vanhu mari wongoita yauri kuita hapana paunonzwa achiti vamwe hatomboonani navo hapana paanomboda kunzi he chizondiimba wotanga kutoreswa mavhidhiyo zvekushaya uchiitiswa tumapopai tusina basa kana kuda kusponza sponzai vakamutora pitike uye akadzoka apera akadzoka nalevels vatokumberi e nenyengo tanzi enda zotorwa nemhene enda zvoita sei same crisp akatorwa futi akaendeswa kucape town keriya ikatosvika pakutopera asi munhu akavhura chesport yekusouth yeya akatorirarira zvenguva iyoyo mageto youth ndiwo anoblema futi because especially vanhu vanoimba zim dance vanokorerwa nezvinhu zvisina chi nezvinhu zvisina basa manzwisisa mukorerwa nezvinhu zvisina basa muchipedza futi vana flex t akauya wana achichema nenyaya java uya kuti akaimbiswa mahara anzi ndiimbire song akapiwa ten dollars uswera muchisekerera vanhu vakadaro dai kuri kunzi mageto youth acho ari kuvapa something avane kana something yavari kuvapa tobva taenda futi kuti anambwa vaya vaya anatembo mani vaya watotanga kuadvertisa chikapu crash chavo chaicho chekuti wabire vafana mari gore rine here musahwinisa vanhu mota ipai vanhu mari vanhu vanofanira kuita stand up kumisa vanhu vaya vaya because vane mari but ivo vanenge vada kuburitsa picture yekuti vanga vari kubatsira mageto yudzika but vachitiitisa zvinhu zvekushaya kunzwisisa munobhadharisa vanhu ma5 dollars kuti vaende kukapclash kwake mowahwinisa mota dzakafa kusanyara kwacho gore negore motanga kutointroducer futi zvekunzi capclash zvitori nani munhu awine 3000 pane kuhwinisa munhu motikari yakafa thats not it chimufanangwerelaitu chiya chakafamba nemota 3 days apa mbiri yatekeshera nyika yese onzi wakahwina mota moti yacho yakafa iye wacho wapiwa moti yakafa kudaro izvo zvaangotambura anenge akangonyarara nyika yese ichitongofunga kuti akahwina mota but zvinokonzereswa nevanhu vanosekerera chi nekuti maartist anosekerera anosekerera anosekerera zvinhu zvisina basa mukunzwisisa anosekerera zvinhu zvisina basa vakabva kupi kwana java vayaya zvekuti vanouya kutanga kuda kutotaurisa muzim dance pa music zvinhu zvavasingatombonzwisise inini handizvifarire inini its not okay and it has to stop ndezvekushaya zvekuchiitiswa maartist zvazvi anoita zvezim dance anozviziva kupi anozviziva kupi zvinhu zvezim dance zvo zvekuti anouya uchanga uda kuganhira kuita sei zvimutonono zvega zvega saka inini inini handa mari yandodzosa and handa video yandoita handiparticipate mumadhiro emutonono ipai masocialite echinherera ana rits ikokoko muchipanana tuma 100 us muchiita sei ikokoko zvechinherera nherera kuti madhiri twenyana ta ikoko kwete kunoko inini handa mari plus hanti mune mari remi 100 dollars haisi stereki stereki kwamuri taine vanhu vefeki koko muchisimbisana zvekumama ikoko koko zvefekiness fekiness kuno kumaya hapana baba pengerwe baba handisi socialite yechinherera handiparticipate mumaskits thank you mata kwadj ino nekwajava wacho futi